bring drags to the both of them. So of recent, the one come out, come um, call out Tasha and Messieke. And wetin make wetin make am dey call them out na because of the interview wey be say Funke Akindele do for television. So of recent, Funke do in an interview where we say she talk about where they ask her about her the latest movie wey be say she produce a tribe called judah so she come just talk about her experience for life say things dey dey hard for her sometimes she dey cry all those type of things say no be all the time na she dey she dey strong she dey pass through challenges too for her life so the one come come out come go bring out the the picture the video of tasha and Mercy Eke wey be say they bring out their Range Rover use rope dey drag the Range Rover to advertise say dem don buy new car

I just cleaned the tears, look into the mirror. Keep moving. Yeah. So that's it for me. It's not as if she does not have uh, downtime. E day, she they cry. You hear that thing? Say she they cry. That's what I want to point out. Because right now, people don't even want to... Uh, things just get as e be you go dey vex dey think say oh some people dey even dey commit suicide right now because of pressure fake life person go put um, person go put uh, uh, leech you go put rope on top uh, range rover dey pull am how you take get am what you dey do is that inspiring how are you inspiring young people you hear what she say she wants to she wants to inspire people there's a purpose there's a reason why she's alive Now this kind of people supposed to celebrate she is real she is truthful Don't come here tell us that you you you buy house you buy us how you if you want to tell us that you bought a house you have to tell us how you take the do So dis his statement e no really sit well with me because first of all di one who are you wey be sey you go come dey ask person to say wetin di person do for a living why must dem come and tell you what dem do for a living like na you born dem you be their family member some people like prefer to work and show off while some prefer to work and hide their success you no fit force di person wey be sey work to come flaunt him own and you no fit still force di person wey be sey work to hide him own Everybody get wetin dey do am for im body. Mercy Eke has always been a social media person. She always like that social media of a thing. Tasha on the other hand na person wey be say anything wey Mercy do, she dey always like copy am. She just be like a shadow of Mercy. And for the statement wey be say e make say dem dey live fake life, say dem dey put pressure on people, na who wan allow himself dey under pressure na im go dey on pressure. You see this life wey be say everybody come so um, if you allow wetin you see for social media drive you, you you e no it might not end well for you I dey tell you me I dey always dey on social media because I dey always scout for news and I dey see the way my mate dey drive car dem dey buy house dem dey do this one all those ones no fit shake me because I don already grow build myself to the extent to realize sey social media no be reality the one needs to learn to shut his mouth because Messi never find in trouble before so make he stay clear because if Messi fans those ones na don see their head no correct o oh. eh, if they call for am now this one no be Fina fan wey be say keep her quiet o oh. e go red for am if you dey watch dis video and you never subscribe abeg try make you subscribe help me like dis video drop your comment for di comment section below and help me share dis video una thank you so onto tasha recent podcast wey she do with phyna di statement wey be say tasha make for there pipo dem no take am lightly with her according to her she come out dey claim tok say one guy don offer her twenty thousand dollars for her to come sit down for the for the guy table for the show wey be say she go the show wey she go na AY life while on the other hand Phyna try to explain further concerning that five million naira saga wey be say she talk say a guy offer her for um club wey be say she go and she come tell the guy to say make he send the account make he make she send the five million naira for the guy so make una lis ten to wetin they talk for the podcast before I show una wetin netizens talk about the matter.

me rejecting five thousand, eh, so, no, five million naira. Yeah. I mean, that's change. Five million naira is something that I can make in my comfort zone in my house. I don't need to open my door to go and make five million naira. And a lot of people are seeing it as big deal. Like, oh, she has to be lying. She, da, da, you da, da, know, da. ah, it was so funny. Yesterday, I was just laughing and I was like, um, even even if I, I I am not Fina, even if I am a normal poor girl,

um influencers dem dey make more than that in in just one influencing work i know wetin i dey tell you depend on influencing work dem dey make more than that but the thing wey be say i no support for this Phyna statement na the fact wey be say e talk say five million naira na chicken change first of all beauty when beauty come out of the house that time wey be say dem fit na dey shout hundred million na your mate na your mate den Viti kon kon kon talk sey hundred million is chicken change Phyna and her fans almost press di girl neck wen she talk sey hundred million naira na chicken change so I no see why Phyna dey vex na bcos pipu see dat five million naira as a big deal to dem just as she wey be Phyna see di hundred million naira as a big deal so make we see some comments under dis um her post so di first pesin say you rejected five million but couldn't return a rented wig di type of pipo nigeria reckon as celebrity is just hilarious pele okomi na becos of dis rented wig gan gan na im make pipo no gree believe say phyna go fit afford dat five million naira anoda pesin come say I swear I no understand dis chick five million naira is small but your parents were crying for financial support online make it make sense dis na anoda reason why pipo no gree support phyna say she get dat five million naira becos her parents don come out before for Vanguard newspaper to come come out tok say phyna abandon dem even for di live stream wey be say phyna do few days ago wey be say she do give away we see say phyna broda dey for di live stream once di con con collect di ten thousand naira giveaway wey be sey she dey do which na im make pipu come talk sey which means dis girl really no dey give her family money another person come say always insulting Nigeria same pipu who made sure your life was changed ungrateful humans five million is a big deal dear you and your parents never had it calm down even Tasha relax yes dis person dey very right five million naira na big deal na big deal to some pipo but to some pipo it is not a big deal at all dem see it as nothing I like di fact sey Tasha caution her for dat place wey be sey she wan talk sey Nigerians because I know sey na insult she wan insult Nigerians Tasha come tell am sey um um um no do am like dat oh dat na very smart move na im Tasha do for there Because when spin when spinner don open mouth to talk like this, hey, e dey always be disaster. I hope Fina go stop to dey explain this five million naira something so that the thing no go escalate pass the way the thing don already escalate. And one thing wey be say I go tell everybody before you judge anyone, allow them make dem see fame, money and power. Na that time you go see people true colour. For Tasha twenty thousand dollar wey be say she dey claim say um person call her to come her table dat one na big lie na me talk am na big lie tasha dey lie because the same tasha na come her dat time say big brother call am say make she come host stars yet dem no call am the girl dey lie nobody give tasha nobody tell tasha to come sit down for table for twenty thousand dollars make una stop to dey call all those huge huge amount of money sef it's getting out of hand una take care una bye